Kz thum chuang ang maw a lian tha khawp mai a bawr tha lutuk heng zawng hi ni ka lawh ka lo tam vak duh lo va.

Thing tlu te awm a a hnung a rei deuh hlek tawh ni dawn hi a ro tha phian mai nei hmana aw ngah te tam mai te reuh te te Pianah te hian fim khur ngai lutuk rul te a lo awm thei maw a chung lamah hian. Ah, khua pawh lum leh hle mai mahse la lui te a ni dawn a ka riahna hi lui te kam a ni dawn a ruak chutiangin a lum lutuk lo tur a ngai la Chibei vek ule, tu chung ka video ah chuan helai hmunah hian ka riak leh dawn a, chuan hei in hmuang hianin a rem phian mai a hmun hi lungtil te awm a, chuan balu tlem a awm bawk a, tichuan buksak nana hmanrua tur mau vel ka hnung lamah khian a awm bawk a, Chuan ka vei lamah a tlem a awm bawk a, hmun danga ka riahna neina teh khin chuanin a mau hi a lian lutuk lo va, tuna mi ka awmna lai hmun a mau hi chu. Tichuanin thil chi hrang hrang te pawh ka rawn tih beisei la, khi lamah te hianin pangkai rah te a awm a, chung pangkai te pawh chu ka la lo turah ngai la, tun atan chuanin books ah khi in tan phawt teh ang. Tichuan he lamah hian kawr te a awm leh ta a khi a nawm hmel phian mai mahse la zawh chho chu a nuam vak dawn lo a nih hi heti a lan dan mai chuan a nalh mawi phian a tichuanin mau te hi a inlai la buk in sa tan ila ka buk sak dan tur hi ka la chiang chiah lo va a rem dan dan leh a awlsam danin sak beisei la nikhat chauh lo pawh ka riak maithei a laiah hianin awmzel dan tur chu.

tui han tam zia hi hei mau tuai chu awm ve pheuh pheuh a chuan tah hian a awm bawk a hei.

helai hi tangkai lai ber tur a ni dawn a deuh nalh si hi lei zu si miah lovin tih hian thing ah hian a to ta a mau pawh hi tawk thaw khat viau chawng ka hria tlawn nga ang a nia khilai mi ah khianin a ngai tam vak dawn lova a lian lian ka la ve a ni hei heng te phei chu lian ve tak a ni pum lian tha ve tak a ni helai hmunah hian sa ila a rem deuh lai ber niin ka hria tichuan ka sak dan tur hi ka lai ka thing lak kha a ban atan hmang ila phun phawt ila helaiah hianin. Tichuanin a chung atan changel hnah awm a, khilaiah hian changel hnah vel pawh hmang tur a ngai a, tarp ka keng tho nain ka hre lo le, changel hnah ka hmang tur a ngai ang. Hemi hi chu a tan rih lo mai ang, hmanna tur awm mai thei engkinah tangkai thut thei.

hian kham phei la chuan a chungah dap phah leh ta ila pakhat pahnih pathum pali a dang pali ang vel kham phei ila hei mau hian a daih lutuk a la tam a mau. Chuvang chuan mau hi ren vak a ngai lo a ni. A chhunga tui tam zia hian deuh a la awm teuh mai a chang dangah pawh hian. A rit reuh lutuk a ni phei hi chu. Tikhan pali a in kham tawh a, hei hi panga na last ber. A chang hei, helai hian a awm chiah chiah a, va neih thlak khawp mai. A chang hian a va phak chiah loh hian a ke duh em em a ni, a chunga buk chunga han luan vel hian in. Khi khua khi a dur leh ta khawp mai, rual rawn sur vat lo ang tih sawi thei miah loh. thli pawh rawn thaw zeuh zeuh tan a. Tichuanin hei hmuang hian mau panga ka kham phei ta a.

Ore, tikhanin pathum chu ka pha phei ta a, hemi hi tawk mai tur a ngai la. Tichuan tunah chuanin a chung lampang inbuaipui tan ila, hei ni hi rawn sa tha leh viau mai a. Tunah hian dar sawm pahnih ang vel a nia, Hun pawh langa thaw khat viau e. In hmuang hian a ngheh ngaihna awm lo hrim hrim a, lei a din hmun en hianin. Mahse la, nghet ve viau chuan ka hria. Tichuanin fit thum ang vel a nih ngem aw hemi a hlai zawng a in phah phei zawng hi fit thum ang vel tling lo deuh hret mai thei chung tiang vel chu nia. A chung tur atan hi chuanin mau lian vak hi ngai lova a zang zang hi a te te hi.

Tihian a chungah hian phel sep hi ka kham phei a duh chuan tarp a phah theih a changel hnah pawh a phah theih dawn a ni tawh a.

Han pawh marh a han ṭawn ngheh vak kha tih chi dawn lo va, a chhan chu hei hmuh ang hian mau deuh vek ni ta lo chhun pawp palh te kha awm thei nia. Tlai hi nghakuai ka dah a, hei naupan lai hian. Ka kuai ka chiah ve nasa thin a, mahse ka awk vak ngai lo va, ka kuai chiah pawh hi awk thei bik leh awk thei lo bik nih hi awm ve thei deuh mai nia, ka thianpain a awh thei em em laiin aah kei chiah ve reng pawn ka awk thei tlat lo thin te kha nia. Aw re hemi ka nghakuai chu nia hei a te khawp mai a, khi lai khan nghavawk lian ve deuh mai ka hmu a, chumi chu aw ka tum dawn a, helai hi nia ka nghavawk hmuhna chu a la awm beisei la, saw lai velah te pawh sa'n chhiah phei la, tui hian khuahna hnu ni awm tak a ni helai chu.

Khimi khi nia pangkai kung chu chuan a rah hi tlem deuh hlek tawh a ka rawn ti lang a helai tan chuan a lang chiang thei lova hei a tla vel pawh heng te phei chu lian tha ve tak a ni hemi hi nia kung chu khi hmu thei nghal em pangkai. in nawn chho ila lang chiang thei ang chu khi khi lai khi bawr a awm chuan chhak lamah khian a awm bawk a tunah hian lei atanga fit sawm li ang velah ka awm tawh a ni. Enteu chulai phaisa chu a bawr. Tha lutuk. Eti a record pa loh hi a har dawn a. Ka loh lai ka rawn ti lang kim thei lo mai thei. Mahse hnuai lamah ka rawn ti lang ang ka loh a te. Khu sang ve tak a ni. Fitsawmli ang vel daih chu a ni. Fitsawmli ai pawn sang mai thei. Hemi ka lawh sa nia, tichuan saw en phei la saw lampang te chu a la bawr teuh mai se lamah pawh chuan mahse a kung hi a ram ve reuh lutuk a maw a zar a teh bawk sia, chuvang chuan zawh thui ngam chiah pawh a ni lo, tliak thla rup ang tih kha hlauhawm ve tlat. Tichuan ka rawn chhuk chiah a pangkai kung atang tichuan heng zawng hi ni ka lawh ka lo tam vak duh lo va. duh leh a hmu hmasa sa in lo ve tawh se la. A kungah han pakhat chiah a ia a buai thlak reuh tuk camera nen phei chuan maw in ei chin deng pakhat hi ka thlan nasa khawp mai a tawh a hei ei chin ila. A thlum tui lutuk.

Mei in chhem tan ila mau ro hi machine ah khan ka la pu daih pawn ka la ve nual mai e hei tangkawng a van lian tha ve Kg zingzal vel nge niang? Kg thum chaw ang maw? A lian tha khawp mai. Uina mi man. Kung ai ui kha. Ku lai hun u khu. Ui pahnih an ran hruai hei. Ku lai hun pakhat a awm a khu. A tha khawp mai in ui pawh. a in in hlawh tling hle mai tara tungai hming biak kima biak kima in hlawh tling hle mai nia re du dawng ka mai ani tluang do in ho do nia a in hlawh tling hle mai kha a lian reuh tu kan tang kong ban kha ui khan nei tha phian leh ngala ole tikha chuan in ka bu ka nal ta khawp mai thli hi tlem tlem a rawn tho a hei chang el hna pawh chet zeuh zeuh khi maw mi ka chang el lak hi ka den anga tunah rih chuan chawhmin sa ka pai lova chaw in chhum phawt te ang hei ka mei pawh a rem leh tan dawn a mahse thing hei thing hi awm avangin chutianga thi mai tur chu ni lova mi hi buhfai a nia Hei hi vawksa a nia den tur in kan ring a train chhuih at palh tlat mai salai a mau ro zum sawn tihian tlang sam hi a damdawi tan ka hmang a. A thi duh ve phian mai leh nghal a, mahse a zia tawh a tunah chuanin machine taka chuanin a sen ngiaih nguai mai khi lai vel khi maw ka rah chho na tuiah ka tliah chhin mai chu sen thla nasa mai tui tlemin minute nga vel thu leh phawt ila ti hian Chaw ka chhum chho ṭan ang. In aṭanga ka chhuah dawn khanin Lapua kha ka rilru a awm tlat a, ka keng dawn mawn leh aw tihna rilru kha ka nei a, mahse hei ka lo keng lo a, lo keng dan chuan tihian ka hmang mai tur nia. Aiya! vawi thum vel sil vei la ka ke hi a na chu ka ti lo va mahse tha ka ti lo va ka ti a thi vak kha mahse heng te lek lek chu a intitui tham vel lek a ni hei alh tha tawh ngang mai a rem dan dan a han hung hi ni mai a ti hian tlak thlak tawp leh chhuang tha leh mai dawn a ni. A in bun vek leh dan tlem alo awm a hei kan chuang leh mai dawn a ni. A thing kual dan te hian teu chhuan a rem reuh lutuk. Chan dan hi chu khian a te thei ang ber a chan hi ni mai a. prun sen hi chan neih la ti hian a hran pa tê tê a thlak lo in tian a rual hian vawi khatah thlak vek ila hei hi a ti hlang deuh a nia a vun leh thau a lai haw lang vela awm thei se sa hi chu a chhan chu a hmin har deuh hlek a ei thun hmasa ber ila. ka kut hi fai tha teh mai nè aw chuan ka sil fai vek bawk a ni heng ho hi Khua pawh tlai hret hret a ni hliam hret hret a. Mahse ni chu la sang ve pangai a, ka awm lai hi ruam hrim hrim a khi en ta ila a la eng ut tho a eng chu. Mahse ni a hmu tawh lo a ni ka awmna lai tak hi chuan. Awle in sawh ila a sawhna tur mau ka suih fel vek tawh a hei tui viau tur angai ang a rim pawh tui lutuk Tihian sangha ṭin hi chu han so bawrh bawrh se a ei theih nghal ni mai ahh sa lutuk heng hi chu a pawina awm lo ni hei a ut ve hlek chau a ni tihian a awm sela. chhuak mawh ve reuh a kei hma in la thu vak ila tui dawng lutuk hei a hmui tha lutuk rim pawh hi maw

tunah hian dar ruk leh minute sawm pakua a nia. thim ve tawh khawp mai kawr chu mei pawh a alh tha a hei chuan khatiang khan mut tur ka nei bawk a a ro tha chiah lo ang chi kha cup noodles chuan helaiah hian a chhungah hian chhang a awm a ka pangkai hi hei ka ei zeuh zeuh a tlem tawh khawp mai chuan hei buhfai a nia tichuanin hemi Tho len hi ka zar dawn a, zar pawh har lutuk lo turah ngai la, khi lampang pawh u tawk an hram nasa ngang mai. Khawpui hi rawn ri ve leh zeuh zeuh a, zan dar sawm ang velah chuanin ruah sur thei tur anga. an sawi a nia a vawiinah hianin hram ring hlawm ngang mai tho len hi zar ila chhan chu ruah hi rawn sur thut thei tlat he lamah hian ṭawn phawt ila a hniam a ṭawn a awl zek amaherawh chu mute nuam dawn em tih chu la sawi thei bik lo.

A rawn tla tam tan deuh a ruah chu a rik ṭek ṭek chu maw. Sawitawng khan a sur tam vak chu ka ring lova. Zanreiah hianin ka hre lo le, sur tam mai thei a Zanrei lamah hi chuanin. Changial hna han pha hi chu a far hi awm leh a awm ve leh zeuh zel a. Phah phuah that loh phei chuan buk hnung lam hi a nil a, far keuh keuh mai a ni hei, chungtiang anga luang tham chu la awm lo, a la sur lo. Ka ke kham tawh lutuk kan mu lut ve tawh nge. Khawpui a ri nasa mai, mic ka vuah a in hre thei ngemaw. Hei vawiin a ka insuihna kha nia hei ah keu vak lo mai ang balu vel a awm a hei mahse a pawina awm lo va tiang balu mai mai hi chu. Kei hei a bal lutuk pian kekawr te ka thlak a ka van ngap ve. ruah a rawn tla leh a a nuam khawp mai ruah ruah sur cher cher hnuaia mut hi chu tichuan puan hi a hran pak lo keng miah lova hei hemi hi ka sin tawp dawn a ni ka hamawk hi maw.

ni a lang tawh a dar sarih ri tawh a tho tlai deuh hlek tun tum ka riak chu ni hi rawn lang zeuh zeuh a mahse a dai hlim leh tunah hianin aaa ke chu ka bai deuh tlat mai. Boruak pawh thiang nuam ngang mai. Thosi leh vai hmi te tih vel kha a awm lo a. I van lam khi a nila a eng deuh uar tawh a ni. Mei hi nun ila nun a har deuh hret mai thei a. Hei har vak lovang hei mau alo awm a. Nizan khan sur char char a ruah a, kan hmuang chu a chim chim vel. Nizan khan ka chhin sia, ti ngai vel thleng hi a chim a ni. Saw nin a rawn en tawh saw maw, a rawn chhun tawh saw lai pawh saw. Umm deuh saw saw lai saw, tui a inkhawm khawm a nih saw. Bun vat a ngai dawn a nih saw. changel hnah ka lo phai lah a that zawk daih ka ring lo tling khawm teuh mai ni saw lamah sawn meikhu zam phei a a khu phei a ni zung in meikhu an chhun vel te chu mawi reuh. tak a ni. A hmun a awm tan phei chuanin hmuh nawm a tling ve a ni. Hemi ka light hi ni zan khan dark a ruk. Darkar uk lai a eng tihian ka inkhung fel chu ni deuh ber mai a, ni hnih tal riah ka tum kha nia zan hnih tal mahse ka bai deuh tlat mai a hei ka ke hi ni mina ka in ah ka inchhuih na kha chuvang chuan inah a hawi lai in enkawl vat zawk ila a thain ka hria zawk a. Hei helai hi chu nina chhun na ut mai bik a khi lampang te hian en ila khi tlem tlem a tho a boruak a thiang nuam khawp mai. lui teh vel kawr teh vel hi chu boruak hi a dai hrim hrim a tang kawng kha thlak a lakpui ang ka ti deuh nia mahse hei ka inthlahrang ve deuh hlek a.